Foel ger Llangadfan yw lleoliad y gystadleuaeth, sef rownd o bencampwriaeth genedlaethol treialon Novoga. Reit de, jyst i'ch atgoffa chi o'r rheole, nod y gamp yw i glirio'r section heb gyffwrdd â'r llawr. Os y'ch chi'n rhoi trod lawr, y'ch chi'n cael pwynt o gosb. I fyny at eich cafswm o dri phwynt. Os y'ch chi'n rhoi dou droed lawr, oedi rhy hir, mynd am nôl, neu cwmpo, y'ch chi'n cael cosb o bum pwynt. Ac un sy'n cystadlu yw Meilir Evans. Wel, 'ma ni, Mei, mae'r treialon ar fin cychwyn 'ma. Ti'n barod? Yndw, yym, dwi edrych mlaen 'wan at y diwrnod. Yy, y glew, dechre, dechre pigo bod glew, so sa'n nice o hwn jyst yn aros ffwr' am cwpwl o oriau arall. Ond fformat go wahanol ma heddi. Yndi! Fel rhywbeth dyn ni'm yn neud aml iawn. Ma na 40 section gwahanol ma heddiw. Fel arfer dyn ni'n neud deg section, pedwar gwaith ond ma'n neis cael neud t'wbod 40 section gwahanol. Ond dim ond un cyfle wyt ti'n cael wedyn ar pob prawf? Ie, so mae'n bwysig t'bo' keep your feet up fydd o'n challenge go lew. A dros dipyn o bellter wedyn? Yndi, dwi 'di cael quick look ar yr map, so fy rai' ni refuelio cwpl o weithie. Yn le de?
Sim garages lan y ben y mynydd? Na guys, reit lwcus rili, ma' cwpl o bois yn mynd rownd efo fanie, allen ni roid y canie iddyn nhw. Wel, pob lwc i ti.
Ok, diolch.
Felly bant â'r reidwyr i ddechre'r gystadleuaeth ac i cael cip ar yr her agoriadol. Wel 'ma ni Howard, y prawf cynta neu'r sections ma' nhw'n galw nhw yndyfe? Ie. Sut mae'n edrych i ti?
Wel mae 'na troed eitha wych i dod fewn i'r section yn gynta'. Wedyn mae 'na dŵr dwfn, 'dan ni'm yn gallu weld y gwaelod. Ie. Garreg slic syth ar ôl do' fewn i'r afon. Wyt ti isio hitio'r greigie 'ma yn syth ar eu mlaen, ninety degrees at y greigie i neu' siŵr bo' chi'm yn colli'r olwyn cefn. A wedyn garreg fawr fan'na llithrig, ond ma' 'na cicyrs yn gwaelod i cicio ffrynt y feic fyny. So 'dych chi isio neidio fyny fan'na rili. Ond section eitha anodd i gychwyn i i ddeud y gwir. Gawn ni weld shwd eith y bois na fe? O ma' 'na rai yn y dŵr dwi meddwl.
Ac i ddechre, hen ffrind i Ralio a Mwy yn cystadlu yn nosbarth y Clubmans. Ma' fo Colin Hughes wan. Cadw ol syth wan Col. Watcha Colin ddim 'di ddo- saethu i fyny wan at y grug yma. Hitio'r cic yna, awe.

Picio'r bech fanna, a dod fyny ar y garreg 'na. O, lyfli. Oedd hwnna'n berffeth? O, berffeth yn doedd, chwarae teg. Shwt ti, mate?
O, neis cael section gydar fel fo. Yn glir hefyd? Ie, ideal. Cadw nhw gyd yn un peth, yndi? Oce. Pob lwc i ti.
Nesa i fynd, rhif 73, David Richards, yn awyddus i gael y prawf cynta allan o'r ffordd.
Mae'n nyrfys ydi? Diolch yn fawr bois. Peidio fyny fan 'na'n lyfli. Dath e fana oedd e'n glir? Ie do oedd o'n glir dwi'n meddwl. Coes yn dod off jyst am ca'l y balans yn doedd? Ma'r cyfan am y cyd-bwysedd 'ma yndyw e? Wel yy yndi. Ac os ti'n mynd ar un goes yn ca'l y balans mae'n grêt.
Esboniai fi 'da Huw beth yw'r lliwie 'ma i gyd a shwt ma'n gwitho? Ma' 'na cychwyn fan 'na rwng y ddau bord fan 'na a ma' 'na diwedd y section yn top a ma' 'na cwrs rwng y y pegie 'ma. Ond mae glas ar y chwith a coch ar y dde. Ia, 'na fo. Ond mae 'na melyn fyny yn fan'na sy'n hawsach. So mae'r clybyr yn mynd ar y melyn a mae'r bois eraill yn mynd ar y coch a glas. A os maen nhw'n mynd tu allan i'r pegiau yna, pump pwynt. Ac os 'dyn nhw'n colli'r gêt, do fewn na'u mynd allan, pump marc.
Wel, mae'n ihaw yr ail secsiwn. Ie, maen nhw'n dechrau yn yr afon yn fan hyn, allan fan'na. Bosib i slipio'r ymad 'na nôl fewn i'r afon dros i'r banc arall a wedyn mae 'na lle eitha serth i dod allan o'r afon wrth y pyp 'na a wedyn mae 'na garreg fawr i mynd fyny a wedyn pisyn serth fan'na i dod allan. Section eitha anodd hwn.
Dyma Meilir Evans unwaith eto. Ein camera ni ar ei ben. I fewn i'r afon yn canolbwyntio. Yn glir hyd yn hyn.
Hon di'r lle anodd wan. Lawr, heibio'r pipe na, lawr i'r afon, mae'n eitha dwfn, a mae yna step mawr i dod nôl fyny. Ac allan, y rhyw serth ma. Ar ei ochr. E, come on, mai. Yli wyneb, o, oh, un bach fanna.
Anlwcus, mei.
Hwnna lot mwy anodd yn doedd? Oedd, jyst rhywbeth rhywbeth wedi dal ti allan fanna. Ia yw un sili fanna yndo? Ha? Ie, na fo. Sio peidio neud hwnna wan does?
Gweld dy garden di?
Cadw nhw fyny. Yn cystal yr un gynta? Ne, ddim cweit, ddim cweit. Hwyl da tro rwan.
Felly dyma David Richards ar yr un un prawf, ond gyda thechneg gwahanol i Meilir. Fel arfer mae David Richards yn lot mwy agresif na Meilir. Mwy ar y throtl? Mwy ar y throtl.
A dim yn poeni a, a mynd fyny, fyny rhyw serth mae o gwbl. Ac neith, neith o clirio hwn, siŵr. O! Mae'n sownd, mynd yn sownd.
David yn cael triphwynt yn ei erbyn yn fyna, ond rhaid anghofio am hwnna, a mlaen at y prawf nesa. Yn dilyn y gystadleuaeth, ond yn rhy ifanc i gystadlu yn y bencampwriaeth, Iwan Roberts. Mae dy mab yn neud yn dda iawn ar y trials 'ma, yn dydi? Yndi, mae 'di cael llwyddiant reit dda yn y ddwy flynadd ddwytha. Oedd o'n bencampwr Prydain yn y yn y dosbarth C ddwy flynedd yn ôl, a mae wedi gorffen yn bedwerydd yn y dosbarth B leni Iwan. Ac o'n i'n weld Iw bach yn dod tu ôl i Tom wan. Wel, mae Iwan yn cael reidio fel official, a wedyn dwi yn mynd â fo ar y ffyrdd mawr. Ar y ffyrdd, ia. A wedyn ar y tir preifat ma, mae o'n cael reidio wrth gwrs, ond... Wneud crwn mawr i wneud hwn yn syth, so mae hi'm yn colli ddim byd, yli? Yndi, 'na fo, Clubman. Mae 'na style efo fo yn does, hefyd? O, tyner ol i dad mae o, Huw.
Dyn ni wedi watsiad Tom Saegar yn dod fyny'r section dda yma wan. Be mae'n wneud fan hyn Iwan? Wel mae Tom yn symud, dych chi'n gweld fel mae ben a gliniau fo'n plygu a wedyn mae o yn dwblu trafal y suspension achos mae'r beic ag y radar yn gweithio efo'i gilydd. Mae'r four stroke, mae o'n forgiving iawn cos mae o ddigon smooth ond y broblem ydy efo hein os ewch chi mewn i drwbwl, dio'm yn dod allan o drwbwl mor hawdd â'r two stroke. Mae'n glên at fan hyn yndi, ond mae'n anodd yn dod allan o'r afon 'ma yndi? Yndi, mae honna reit tricky, ond mae Tom ei hun wedi bod yn bencampwr yn y pedwar dosbarth. O, mae'n lân fanna. Yndi, yndi.
A pwy sy'n fan hyn yn marcio'r cardau wan? O, mae o'i nain oedd i hon. Well done, Tom. Nice clean ride.
Tom Seeger unwaith eto fan hyn yn neud i hwn edrych yn hawdd. Ac yn chwerthin wrth iddo hopian trwy'r prawf. Ond nid pawb sydd â sgiliau Tom. Ti'n cerdded y cwrs 'ma Col, shwmae'n edrych? Dyma rhy ddrwg i fyny rwan. Dwi 'di dropio chwech efarciaf wan. Blêr i ddeud gwir. Dylse fo i ar Deimond, dyna fo. Beth yw'r llinell i ti fan hyn de? O, dwi'n mynd trwy'r coch a glas. Iawn. Nes da ni'n gweld y ddau farc felyn. Wedyn da ni'n symud drosodd wedyn a mynd trwy'r melyn. A wedyn yn ôl i'r coch a glas. I'r diwadd. Da iawn, wel pob lwc i ti.
O! O, ma' 'di gwmpo fan 'na. Un marc. Ma' ann eisio sgil i neud y sbort 'ma. Waanol falle i gyrru car rali le ti allu prynu car. Prynu car Marcus Grwm ag ennill rali. Gallet. Ond wyt ti'm yn gallu prynu beic Dougie Lampkin a ennill fan hyn. No way, boi. Daz Williams yw hwn. Daz yn mynd am fwy o gyflymdra wrth iddo ymosod ar cwrs. Ond fe hefyd yn methu.
Mae eitha slow fan hyn wan. Eisiau bod yn esmwyth ar y throttle wan. Ddim rhy bell. Ie. Jyst tymed bach o throttle fan 'na a cadw'r momentum i fynd. Ma' 'na garreg mawr fan 'na i mynd drosodd. Watcha 'wan. O! Chware teg iddo fe. O, t'mo' be'?
Ath y trod dde lawr. A, geth o un fan 'na ten do. Ond mae'n slic fan 'na yndi? Ynde.
Wel, mae'n amlwg bod e'n slic. Mae'n lip-stecs. Maen nhw mewn afon.
Ie, yeah, dŵr yn yr afon a'r cerrig yn slic. O, nôl at y frwydr rhwng Meilir a David. Meilir yn gynta. Ac yn clirio'r prawf.
David Richards i ar y blaen ar hyn o bryd. Lot mwy esmwydd na Meilir yn dydy. Ie.
Mae Drad yn aros ar y pegs. O, lyfli.
O! O, siadas di, rhi gynnar yn dod. Sori ddau.
Glân ar ddau at y profion nesa, a sdim amser i hongian o gwmpas, rhaid cwbwlhau y deugen prawf o fewn chwech awr a hanner. Bant o'r afon ac at lethrau serth ar gyfer canol dydd. Ond nôl at yr afon i orffen. Ac i brawf lle mae carreg a hanner yn rhwystro'r reidwyr.
Wel mei, ti'n agos at y diwedd, sut ti'n teimlo? O, oh, dechrau blino wan. Um, waith, waith caled. Uh, lot o geiriau gwmpas lle, ond uh, ni'n joio. Beth yw'r techneg dros y lwmpyn hyn de? Dwi'm siŵr iawn, I ti ofyn i Tom, na beth mwy o bwysig. Dilyn fo, gawn ni weld.
Tom drosodd yn hawdd, ond siwt wneud David ar y gasgas newydd?
Pwy sy'n curo, Gwed? Mae Liz sy'n deud ar y funud. Dwi wedi cael ambell i mistake a wedyn... Mae o chydig bach o flaen swn i'n meddwl. Ti allu beio'r beic newydd? Na do, dim byd ar beic. Rider sy'n cynllun y broblem.
Felly y pimp prawf ola i fyny Cwm Digoed. Erbyn hyn, egni yn isel a phob cyhyr yn gwynegu.
Wel, mae'n nid e Howard, y prawf ola. Tom Segar fi'n cychwyn, mae'n anodd. Mae hwnna'n anodd, yndi. Mae'n serth, Mae yna boulders mawr yn does, a mae yna troiad o'r open fyny fan hyn a rhyw rhyw serth sy'n mynd fyny allan o'r section, a mae lot yn cael traffath wan lle mae o. Mae di neud o, mae di neud o'n lân eto, chwarae teg iddo fo.
Meilir fan hyn ar fin cwpla.
Wel Mai, ti di cael diwrnod anodd. Faint ti di colli? O, rhyw 34 'ma. Dach chi'n meddwl ti 'di ennill heddiw? Na, ddim cweit. Ma' 'na bois efo sgil 'ma yndoes? O, ma' rhai o'r top bois y world 'ma heddiw, so yym ma' jyst yn dangos pa mor bois ma'n gallu reidio. Reidwyr gore'r byd, Ye Glei, a dyma un ohonyn nhw, y Cymro, Tom Sager, yn cwpla'r diwrnod yn y trydydd safle. Sam Haslam yw hwn, ail anhygol iddo fe. Ac enillydd Treialon Tlws Powys 2010 yw Ross Danby. Yn anhygoel trwy gydol y diwrnod cyfan ar 40 prawf, fe gasglodd e ond un pwynt am roi ei droad lawr unwaith.
Wel 'na fe, diwrnod ffantastig, mae'n anhygoel be mae'r bois 'ma allu neud ar gefn beic, yndyw e? O mae yn, mae lot o sgil yndoes?
So ti'n gwybod, un diwrnod lle ti a fi, ti'n meddwl?
Ti a fi! Un diwrnod.